Mirethei fapa pali te chu ruk ruk leh pawng sual thu ah police hnenah an in pe. Chibai ule, in lo tha em? Tun tumah chuan sang hnih sawmhnih panga kum tawp lama tihchhuah crime thriller movie hmuh nawm zet mai The Hundred kan thlir ho dawn a. Madhu leh Sameer an lo lang a, an inhnial vel mek ni awm tak a ni. Restaurant-ah chuan an chawl a, Samir-a chuan, Ente mahni deuh atang khan i rilru hi hah hmel thei em em a, chuvang chuan ka hacking skill en chin nan i phone ka hack a, i phone-ah mipa dang message ka hmu a, chuvang chuan kha pa kha tunge min hrilh rawh? a ti a. Mahse Madhu chuan, Engtik lai main ka phatsan ngai lo che a, phatsan che hi ka la tum ngai lo hrim hrim, Mahse ka message chungchangah kha chuan eng thil mah ka hrilh thei lovang che. Hre lo la, i tan pawh tha zawk ang, a hunah chuan ka la hrilh dawn che alawm. Lo nghak hram hram rawh, a ti a. Samir chuan ka ring lutuk che alawm. Chuvang chuan kha pa kha tunge nih min hrilh la? Ngati ngei ngui em em reng mai tih te hi eng thuruk nge min hrilh duh loh chu. Chutianga a zawh nawn hnuah pawh chuan Madhu chuan a hrilh duh chuang lova. Samira ngaihdan chu a ni lo hle mai a, lungawi lo tak chung chuan a kalsan ta a. Mahse a hnu deuhah chuan Madhu chuan Samir chu a video call a, Chuti ka hrilh theih loh che avangin min ngaidam dawn nia aw Samir. Tunah rih chuan ka la sawi ngam ngang lo a ni. Mahse engtik lai main ka phatsan ngai lo che tih i hre dawn nia. Chutia an in video call lai reng chuan Samira hmuh lai chuan a in awk hlum ta a, Samira chuan dan a tum nasa hle a, tilo tur chuan a ngen nasa a ni, i tel lo chuan ka awm thei lovang, mahse awmzia nei lo. Samira chu a thrawng tak zet a, amah leh amah chu a in dem a, thil sual lian tak ka ti ni, madu kha thu dik sawi tur khan nawr lui tlat lo ila chuan khatiang thil kha a ti awm si lova. Madu thihna mawhphurtu chu keimah hi ka ni, a ti a. IPS Officer Vicky-a lo lang a, training a nei mek a, an zinga silai ken thiam ber a ni a, a thiante chuan Encounter Specialist i la ni ngei ang an ti thin a. Mahse Vicky chuan, Ni lo ve, Encounter tih vel chu ka duh lo. Misual hrem a ni dawn a nih chuan dan hmanga hrem ni rawh se. Encounter hmiah ringawt chu ni lo ve, ni lo ve, a nuam lo vang. Vicky hi thil tha lampang duh tlat mi ni a, an chhungkua ah chuan amah leh a nu psychiatrist chu an awm a, an pahnih chuan hlim takin an hringnun chu an hmang chho ve mek zel a. Training an zawh hnu chuan chhechham tura hruai an ni a, officer chuan thu sawiin, Vawiin hian nangni hian IPS training chu in zawh fel ta a, IPS nih theih hi thil ropui tak mai ni a, Mi dik lo te laka tangin ram ve hnim hna kan thawk a, IPS section za hmangin kan silai dawn hi mahni invenhim nan leh engemaw thil thleng mi tu emawiin mi thah tumin a bei ni emaw, mi tu emaw na takin a hliam emaw, mi tu emaw laka dik lo taka thil ti a tum a nih chuan silai hi kan hmang thei a. chhan leh vang awm lova hman mai mai tur a ni lo. Mawhphurhna lian tham tak mai ni a, chuvang chuan rinawm takin in mawhphurhna te hi in hlen chhuak tur a ni. A hnuah chuan Vicky chuan case pakhat a nei a, rukruk chungchang. Rukru te chu inah lutin mi pakhat chu An that a, rangka chak te ruin an tlan bo va, mak tak maiin pawisa chu an la tel miah lo va, rangka chak chauh chu an la a ni. A bak thil dang chu enga tan mah an ti lo ni awm tak a ni. Vicky chu crime scene ah chuan kalin finfiahna te chu a la khawm a. Zan a lo ni a, Vicky chu classical dance show ah chuan a kal a, a chhan chu helaiah hian politician thenkhat an kal ve a, Venghim turin Vicky chu a kal ve ni. Chulai hmun a lam zing ami Amrita chuan a mit a la hle mai a, a en char char mai a. A phone chuan a lam lai video chu a la a. Mahse an lam laia arti ṭhi awrh kha a thlauh tlat mai a. An lam zawh hnu chuan Vicky chuan ṭhi chu chharin arti bulah chuan a va kal a. Ṭhi a pek pah chuan i lam thiam khawp mai a va ti a. Arti pawh chu a lo lawm em em mai a, chutia fakna thu te an hria tak ah chuan Vicky chu a thawh that em avangin promotion a hmu a, IPS Vicky ni tawh lovin ACP Vicky a lo ni ta. Ruk ruk leh tual thana case a finfiahna te chu an en nawn tha leh a, he thil ti tu hi tumah man an la ni lova, chuvang chuan thuchhuah siamin chulai area a misual rualawm ang te chu Tualtha leh ruk ruk chungchangah chuan an vaia manin Police Station-ah chuan rawn hruai ula, an zinga tu emaw ber chu pawi khawihtu a ni ngei ang, a ti a. Police Officer chuan, Sir, mla pawh kan rawn hruai tel dawn tihna a mi. A chhan chu Tualtha thubuai nei tam ber a ni sia, a ti a. Vicky chuan chutiang a nih chuan rawn hruai hmasa ber rawh u. Mla chuan acp thar in Police station ah a ko a ni tih a lo hriat chuan a thuihhruai te zawng zawng nen chuan Thana ah chuan an va kal a, mla cho chu thil tih chi a nih loh zia hmuh tir a tum a ni. Mahse misual rual in Vicky a an rawn khawih hma chuan Vicky chuan Thana gate chu a kal a, tu mah an tlan chhuah theih loh nan. Tichuan misual ho chu a bei tan ta a, a then an in hliam a, a then an thi a, Chu thil a hmuh chuan mla thlan chu a tla ta bawrh bawrh mai a. Vicky chuan, Hlau suh, tunah chuan thu zawt fiah tur chein kan ko chauh che lawm. Finfiahna ka hmuh chuan ka rawn koh tir tawh dawn lo che a, ka rawn rek chhuak tawh ang che, a ti a. I sawi ang chu ka ti zel ang, a ti ta a. Zanah chuan Vicky chu inah a haw a. A nu chuan a client pakhat chung chang vang chuan a rilru a hah hle mai a. Vicky chuan, Ngati nge ka nu, i tha em? Engkim a tha maw? a ti a. A nu chuan, Bawia, ka client pakhat Samira nia. A bialnu Madhui thih hnuah khan a danglam vek a, a thiam loh engmah awm lo va, mahse Madhui chu amah vanga thi ah a ngai tlat a, a chhan chu Madhui chu a in awk hlum a, a ti a. Vicky chu Samir hmu tur chuan a kal a, thil thleng te chu a thleng vek tawh a, engmah tih thei nei tawh lo va, hma lam pana ke pen tum hram hram rawh, a ti a. Mahse Samir chuan, Keimah chauh hi Madhui thihna mawhphurtu ka ni lo, A thih hma khan eng emaw min hrilh duh a nei a, mahse, a sawi chhuak ngam lo va, tu emaw chuan Madui lakah khan eng emaw tak chu an ti ni. Chu thil avang chuan a intihlum ta kha a ni ngei ang, a ti a. Vicky chuan mak a ti hle mai a, Madu leh Samir te chu an chanchin kim chang a lak chhuah tir a. Samir-a chu depression atanga a chhan chhuah theih nan a hna ah chuan a telh viau a. Samir chu hacker a nih vangin Vicky chuan hacker a mamawh hrim hrim a, Samir chu Vicky kiangah chuan hna a thawk ve tan ta. Vicky chuan mla gang hmelma te in chu rawk a ni ve tih a hria a, chu mai bakah an that nghe nghe ni. Mla kut thlak a nih chu an ring fur a, a chhan chu a hmelma a ni si a, Chanchin a hriat rual rual chuan Vicky chu chu mite inah chuan a kal nghal a, mahse thil mak tak mai chu an ina rangkachak leh pawisa te chu a ngai ngaiin a awm vek a, tuala thah zawhah rukru chu a tlan bo leh ta mai a, tual thah tum hrim hrima va kal te pawh a ang hial zawk. Postmortem report a lo chhuah chuan Vicky chuan chu pa chu a hma a, rangkachak leh tlereuh rutu tenah Mi an thahna hmanrua ang chiah khan thah a ni ve tih chu a hre chhuak ta. A awmzia chu chu pa chu mla thah tir a ni lo a ni. A hmaa rangkachak rutute kha kha mite ho zinga a tu emaw ber tih chu a ni ngei zawk a ni. Officer thenkhat chuan engtin nge mla chu tual thah tirtu a ni lo tih chu awlsam taka I sawi thei zawk an ti a, Vicky chuan mla hi a hma tangin a rukin ka lo en thlak tir daih tawh a, tual thahna thlen lai khan mla chu khawpui dangah a awm a ni. Chu mai bakah gang member thi ta hnen atanga silai ka hmuh khan rangkachak rutu te khan silai siam chawp an hmang a, ani khan silai a lo pai ve tho tih an hriat khan an bei ta a, engmah la lovin an tlanchhe ta a ni. Dawr zawng zawng thli thlai ila zawhna nei lova rangkachak lei chhawng thin dawr hmang chuan ruk ru te chu kan man thei ang. A chhan chu rangkachak rutu te khan an hralh deuh vekin a rinawm a, chutiang chuan chhui zuina hna chu an thawk ta. Rangkachak ruk sa lei ni awm a lang chu an man hmiah hmiah a, thu zawh fiahna an nei thin a. Chutianga zawn hna an thawh lai chuan Vicky chuan mi pakhat hi a hmu chhuak a, Rangkachak rutute chuan chu pa hnenah chuan rangkachak an hral a ni. Chung rangkachak zingah chuan Arti chhi awrh pawh kha a tel a, Vicky chuan mak a ti hle mai. Arti chhi hi ru ka nih si chuan eng a ti nge rawn report loh le? Tichuan Arti hmu tur chuan a va kal a, a chhi pe let leh tur chuan

A lo inang chiah chiah a, a awmzia chu Aarti pa khan dawt a sawi ni. Vicky chuan a tih dan tur a ngaihtuah leh mek lai chuan Aarti pa chu Vicky hmu tur chuan a lo kal a, engkim a rawn hrilh ta vek a, Kan chhungkua hi chhungkaw hlim tak kan ni thin a, kei ka nupui leh ka fanu neih chhun Aarti hlim takin hun kan hmangtlang thin a, mahse kan hlimna chuan thik thu nei te pawh ni mahna Zan khat chu ruk ruk kan inah chuan an rawn lut a, kan vaiin min phuar bet vek a, kan rangka chak te chu an la hmasa phawt a, a hnuah ka fanu zah awmna chu tihchhiat sak a ni bawk a, ka fanu chu a ṭhawng nasa em em mai. Vui engemaw zah police te pawh hrilh kan tum, mahse kan ngam ngang lo a ni. Kan fanu zah awmna hi khawtlangah tihmual phovin a awm dawn bawk si. Chutiang thil kan tawn avang chuan ka nupui pawh tur hmangin a intihlum a. Mahse ka hmuh che khan ka huaisenna zawng zawng sawm khawmin ka rawn hrilh ta vek che nih hi. Rorelna dik min pek hi ka ring tlat a ni. Chutia sawi zawh chuan a mittui chu a tla zawih zawih a. Chu thil a hriat chuan Vicky rilru chu a na em em mai. A chhan chu Aarti kha a duh tak tak a. Mahse misual ho lak atang chuan a chhan him thei ta si lo. Chuvang chuan chu case ah chuan theih tawp a chhuah a, engti kawng zawng pawh a rangka chak rutu te chu man chhuah ngei a tum a ni. RT pa sawi dan ang kha a nih chuan he thil pawh hi a hma a rangka chak rutu te tih tho kha a ni ngei na lang. Vicky chuan RT hnenah chuan chu rukru chu tunge a ni tih hriat theih dan tur Eng emaw tak hriat a nei a nih chuan sawi turin a ti a, Arti chuan an vai khan hmai kawr an vuah vek a, ka la ka khatiang thil a thlen hnu khan ka harh chhuak kha rukru pakhat hmaiah khan glass bottle in ka vawm a, a chal atangin thi lo chhuak a, a bak chu engmah hriat ka nei lo a ti a, Vicky chuan Sameer hnenah chuan area chhunga cctv zawng zawng chu a hek tir a, footage te chu an en tan ta. Darkar chuangin an hnu chuan vanneih thlak takin van pakhat hi an hmu. Chutah chuan rukrute chu chuangin an tlanchhia a. Van number chu an check a, mahse motor dang number an bel a lo ni. Mahse Vicky chuan van-a fast tag number chu a hmu a. Tichuan hmun tina toll officer te chu an hrilh kual nghal a, he Fastag awmna van in hmu nih chuan min rawn hriattir nghal ang cheu a ti a. Vanneih thlak takin chumi zanah chuan van awmna chu toll officer pakhat chuan a rawn hrilh ta. Hmanhmawh takin Vicky chuan van chu a um zui ta nghal a. An hnungah police an rawn tlan tih an hmuh chuan rukru te chu tlan chhiat an tum. Mahse Vicky chu Vicky a ni tlat. A mi um tawh te chu a chhuah ngai lo hrim hrim. Thil thei a ni lo a ni. A um zui a, a man a, a sawi sa hrep a, damdawina dah luh an ngai hial a ni. An zingah chuan a chala hliam awm pawh kha a tel ve a. A awmzia chu heng ho hi RT pawng sualtu te ngei kha an ni. Vicky chuan, Nangni ho hian a hmain ruk ruk leh tual thah chauh in ti a, engatinge RT chungah khan khatiang thil kha in ti? Uruk ruzinga pakhat chuan, Nilo ka pu, hmeichhia tuma lakah thil dik lo kan ti ngai lo. Keini chuan rangkachak kan ru ringawt, chu pawh Amnavasia ah khan kan veng kal phung a nia. Ru kan ruk laia tu emaw kan that a nih pawhin Devi Pathian hmaah nasa takin ngaihdam kan dil thin. Hmeichhia te chu Devi Pathian nu angin kan ngai a, An lakah thil ten awm kan ti thei ngai lo hrim hrim. I duh chuan arti pawh kha zawt la. Arti te in kan kal khan bungrua te kha an lo darh nuai tawh sa a. Kan kal hma khan rukru dang tu emaw an lut tawh ni ngei ang. An chhungkua kha chhuatah nikhawhre lovin an lo awm vek a. A remchan sa em avang khan Rangka chak chu kan ruh a, kan chhuah dawnah chuan Arti khan bottle in ka thianpa rawn vawm a, a bak engmah kan hre tawh lo, a ti a. Vicky chuan mak a ti hle mai a, a awmzia chu mi tu emawiin heng rangka chak ruttute tih anga lantir hian Arti chungah chuan thil tha lo tiin an tlanchhe ta tihna a ni a. Rukru turin inah chuan an kal lo va, Arti laka thil dik lo ti tur hrim hrima kal an awm zawk a ni. An kal hnu chuan rukru te hi inah chuan an va lut ta a, zawhna awm thei ta chu tute nge ni ta ang? Tute nge lo kal hmasa te chu ni ta ang? Media ah chuan chanchin thar an rawn puang a, Vicky chuan rawl thar kum tling lo a man a, heng rawl thar te hian thil sual an ti nih chuan dan anga hriamna pek tur an ni ang. Mahse Vicky hian engmah ngaihtuah chiang lovin a encounter thawt a, chu thil avang chuan team thu khawmin Vicky chu zawhna an zawt ta. Khang rawl thar te kha i encounter reng em? Finfiahna lan dan hi chuan, Nangma thah ngei hi a ni tlat a ni, an ti a. Mahse Vicky chuan in awi emaw awi lo emaw ka encounter lo. Hemi hmaah thil thleng hi lo thlir lawk ila, engatinge Vicky hi hetianga an mawhpuh rih ngawt nachhan hi? Vikian rangkachak ruttu tih anga lantir tura mi tu emaw ten arti chunga thil dik lo an tih kha. A hriat hnu lawkah khan rawl thar pali te chu Police Station ah an rawn kal a, an rawn inpe a. Anmahni hian arti kha kan pawng sual a ni an ti a. Mahse anmahni an en chuan Viki chuan a hret hiam a ni. Anni hi tih luina hetiang thu hi sawitir an ni tih hi. Chuvang chuan chung mipa rawl thar te chu an inah hruaihaw in Tha takin a enkawl a, chaw te ei tir zawh hnu chuan thu a zawt ta. In nun hi a chhe vek mai dawn asin, chuvang chuan tunge he thil ah hian mawhphurhna la tur hian ti che u. Dawt in sawi nih chuan hetah hian kan kap hlum dawn che ania, zel ah pawh kan thawn lo vang che a ti a. Ti chuan naupang te chuan ka pu, Gunda Shakhela, hit man in hmanraw tam tak leh pawisa pek min tiam a, chhungkaw leh thei taka mi vek kan ni, A sawi dan chuan kum sawm pariat kan la tin loh vek avangin kum khat emaw kum hnih emaw hnuah min chhuah tir leh ang a, pawisa tam tawk min pe dawn tih a sawi a, chuvang chuan kan tih angin kan rawn sawi ta a ni, an ti a. Vicky chu chu hitman zawng chhuak tur chuan a chhuak nghal a, amah kal tlang chuan Shaquel a hmuh theih a beisei. Arti laka thil dik lo ti tu chu amah chu a ni ngei ang. Rei vak lo a zawn hnu chuan Vicky chuan hit man chu a hmu ta a. Khawlaiah nasa taka a sawi sak hnu chuan chupa chuan Vicky chu Shaquel inah chuan a hruai ta. Mahse an thlen hmain Shaquel chu tuin emaw a lo that hman daih mai. Vicky chuan a hrethiam tawh a ni. Arti chunga thil titu kha min ran chu a ni lo tawp mai. Engtikah nge enge kan tih dawn an hre lawk zel a. Chuvang chuan Shaquel pawh hi a thah tir a ni. Mahse Vicky-a va let leh chuan rawl thar ho chu an lo thi vek tawh a, Vicky te inah an rawn that a, chu pawh police silai leh nghalin. Anmahni thattu khan media te pawh a lo hrilh nghal vek a, hemi vang hian Vicky chu thil tisualtute police kuta an inpek tawh hnuah pawh Vicky chuan a kaphlum ta angin an puh ta a ni. Vicky chu thu zawh fiah zel a nia, pawi khawitute mana tumna lamah Vicky chu a tal awk ta tlat mai. Mahse Vicky chu a beidawng duh lo va, Sameer hnenah chuan a phone chu check tur chuan a ti a, a phone chu ama atangin an lo hack tawh sa tih chu a hmu ta. Police station-a cctv te, Vicky te ina cctv te chu pa chuan a lo en thei vek. Vicky chuan chu pa chu awlsam taka man thei ni dawn lo tih a hria. Thil na mei ni dawn lo a ni. A thil tih tur ang te chu a rang lamah a tih a ngai dawn. A nih loh chuan a suspension lehkha chu a rawn thleng mai dawn sia. Chutiang a thleng a nih chuan acp a ni tawh lovang a, RT pawh rorelna dik a pe thei dawn lo a ni. Puikhawihtu chu zalen takin awm reng tawh mai dawn.

Madu khan a thih hma khan Arti kha thil eng emaw a va thawn a ni. Hmanhmawh takin Vicky chu Arti bulah chuan a va kal a, Madhu kha engtia rei nge in hriat? a ti a. Arti chuan, Madhu-i kha college-a ka thian a nia, mahse kan inbe tawh ngai lo va. A chhan chu an office a leng turin min sawm a, mahse an office ka va thlen chuan an boss nena min inhmuh tir a lo duh lek a nia. Chuan an boss chuan a fapa nen chuan min inbiak tir leh a, a fapa chuan an company join tur chuan min sawm a, mahse hna ka lo nei tha ve tawh sa bawk sia, ka duh ta lo va. An boss leh a fapa awm dan vel kha a thain ka hre lo. Madui lah chuan an company a thawk tur chuan min sawm lui char char a, mahse ka duh si lo va, Madui chuan min rawn call zing lutuk chu ka block tawp a, a ti a. Vicky chuan, Courier ah khan Madui khan eng thil nge lo thawn che? a ti a. Aarti chuan, Engmah chutiang ka hmu lo, a ti a. Vicky chuan letter box chu a check nghal a. Madui thil thawn chu a lo awm reng a, pen drive hi a lo ni, Pen drive ah video awm chu an play ta. Madui chuan ti hian a lo sawi a, Arti, min ngaidam dawn nia aw. Kan company join tura ka nawr luih thin che avang khan. Mahse dik tak a sawi chuan, Kei pawn kan company a i thawh kha ka hlau lutuk a. Ka pa leh Samir kha tha ah an vo tlat bawk si a, kan company kha ka join tir lo che nih chuan an that dawn bawk si. Tichuan Madhu chuan thu dik chu a sawi ta vek a, Madhu-i hnathawhna a an boss fapa Vallabh chu mi tenawm leh sual tak mai nia client lian tak tak te an nei thin a, chung ho nena inzawmna tha an neih theihna tur chuan hnathawk hmeichhia te chu an hnenah chuan a kal tir thin a, ka chanchin kim chang chu a chhui chiang phawt a, ka pa leh Sameer ka that ang tiin min vo va, client bulah chuan ka va kal ta tawp a, Chu chu va lap chuan video in a lo la a, min vo nan a hmang chhunzawm ta a, ka thawhpui tha duh lo a nih chuan video chu a ti viral ang. Tichuan KS ang maia min chhuah ta ni. Tlan chhuah ngaina reng reng ka hre bawk si lo. Keimah mai bakah office a thawk hmeichhe dangte pawh chu keimah ang thova mi tang an ni. Samiran ka phone a hack khan va lapa message ten awm tak min rawn thawn chu a hmu a, amah ka phatsan ta a ngai a, mahni intihhlum mai loh chu duhthlan tur ka nei lo a ni. Chuvang chuan video hi ka lo thawn che nih hi, an lak atanga i him theih nan. A chhan chu va lapan dance show a hmuh che khan a duh nghal che.

Vicky chuan Hamed chu zawng chhuakin Shakhel nena an inzawmna chu a zawt a, Hamed chuan engkim chu sawi chhuah vek a inpeih ta. A sawi dan chuan Valapa gas plant leak vang chuan hnathawktu engemaw zah an thi a, case chu publish a nih chuan company chu khar theih reng dinhmunah a ding tawh a, RT pawh kha chu case report khawihtu chu a ni. Company thil tih dan dik lo tak chu report turin a inpeih vek tawh a, chuvang chuan a lakah khan engemaw thil tha lo tak ti ila report chu a buaipui zui theih loh nan kan ti ni. Chuvang chuan a fanu lakah khan khatiang thil kha kan ti ta ni. Tichuan a keh chhe ta vek a, mahse nangmah hian RT case chu i buaipui tih kan hriat khan I chhui chiang anga kan tal awk vek dawn si a, chuvang chuan encounter case kha kan siam sak ta che ni. Mahse awmzia awm ta chuang lo a nih hi, a ti a. Vicky chuan thil awm dan chu a hrethiam ta vek a, Valap khan Aarti kha an company join tura a tihna chhan chu. A client te khan RT kha an duh zawng tak a ni ang a, mahse RT in a join duh tak si lo avang khan va lap kha a thinrim ta a. Chuta kar RT pa kha a lo hmel ma sa tawh bawk si a, an company khar hial a nih theihna tura case publish tum tu kha a ni si a. Chuvang chuan an ina rangkachak rutu ten an ru lai kha a hmu ang a, tichuan phu bal tur chuan Marks hreng chungin RT te inah chuan a va kal ta. A lakah thil dik lo tak tiin Aarti leh a pa laka a thinrimna chu a hri thla ta a ni. Aarti pa chu engtikah mah hliam dam thei tawh lo tur khawp hliam an siam sak ta a ni. Pawi khawihtu ber pawh hriat chhuah a ni ta a, tunah chuan finfiah nete lak khawm a, man chiah hma bakin a awm ta. Chu chu Vidya hna a ni ve thung a, Vicky chuan hun remchang a awm veleh Valap laptop-a hmeichhe video awm zawng zawng kha Ka phone ah min rawn thawn la, tichuan Valap chu kan man thei tawh ang, a ti a. Vidya chuan chutiang chuan a ti ta a, hmanhmawh takin video zawng zawng chu a phone ah chuan dah lutin Vicky chu a thawn a. Tichuan chung video atang chuan a chiang ta a. Valap chuan arti chauh ni lovin, A nu lakah pawh khan thil dik lo tak a lo ti ni. Chuvang chuan arti nu kha a intihlum ta hial a ni. Vicky chu a mittui a tla hial a, a thinrim bawk si. Valap hi a lo sualin a lo tenawm tak zet a ni. Chhungkaw hlim tak chu a ti chhe vek si a. Valap a man nan chuan an finfiahna neih te chu a tha tawk a. Chutiang a nih mek lai chuan Vidya chu office atanga tlan chhuah tum lai chuan Valap chuan a rawn nang ching a. Vidya chuan a hlau em em mai a, a phone chu lift hnuaiah chuan a thlauh ta. Valap chuan Ka rualin long drive turin i lo kal dûng em? a ti a, Vidya chuan a hnial ngam si lo va, a hnial vaih chuan a ring hlel anga a that mai dâwn si. Car-ah chuan a ṭhu ve ta tawp mai a, Vicky chuan Vidya chu call a tum nasa a, mahse a phone chu switch off a inti tlat mai. Phone location pawh chu an trace thei tawh lo va, Vidya chuan harsatna a tâwk a ni tih chu a hrethiam nghal. Samir hnenah chuan Vidyatia office CCTV chu check tur chuan a ti a, footage zawng zawng chu an en a, Vallabh chu khawiah nge a kal tih chu a tawpah chuan an hre thei ta. Aarti chu a rual chuan a hruai a, vawiinah hian a vawi khatna atan a silai keng chuan a chhuak a ni. Nidangah chuan a silai chu a hmangaih meuh lo va, a awmzia chu Vallabh chu a kap hlum dawn tihna a ni. Vallabh chuan Vidya chu a lo be mek a, Ka laptop i khawih lai kha ka hmu reng che a, eng thil chiah nge ka laptop ah khan i tih hi han sawi la, tunge laptop video te kha i thawn han sawi la a ti a, mahse Vidya chuan sawi duh lova, Valap chuan sawi sa hrep a, a man zui a, mahse a thah hma chuan Vicky chu Arti hruai chung chuan an rawn thleng ta. Vawlap chuan Vidya-i khan video kha police te a thawn tih a hrethiam ta a. Vidya hi mina ran a ni lo va, undercover officer a ni. Chuvang chuan hmanhmawh takin a nunna chhanhim tum chuan Vawlap chu a tlan chhe ta a. A pa chu a phone a, thil engkim chu a va hrilh a. Mahse a pa pawh chu police te chuan an lo man ve leh bawk si. A chhan chu an pa fa a an ruahmanna a ni sia. Hmeichhia te tih luihna zawrh te Volap tan chuan tlan chhuah ngai na awm tawh lo. Vicky chuan a man a a sawi sa hrep phawt a, a sawi sak hrep hnu chuan a chau chhe ta hle mai a. Vicky chuan Arti chu silai a pe a, a laka i tih duh apiang chu ti rawh le, i thinlung na pawh a dam deuh mah na a ti a. Tichuan Arti chuan thinrim tak chung chuan silai mu chu Volap kah hlum nan chuan a hmang zo ta vek mai ni. Vicky chuan Aarti hnenah chuan, Min nei dung em? tiin a sawm a. Aarti mittui chu a tla zawih zawih a, hmanhmawh tak a kuah chungin, Aw le, a ti a. Finfiahna zawng zawng an hmuh hnu chuan Vicky laka encounter case an siam chu hlihsak a ni ta ni, a tawp ta.